سنگ کتن نبھیندے نئیں گلشن جیڑھے لوک کججے ہوون او جیڑھے ڈیکھ کے گڑ دی روڑی کون لالاں کیر کے بھجے ہوون مہربانی جاگ سو یار جاگو جڑے دیکھ کے گڑ دی روڑی کو لالا کیر کے بھجے ہوون

جیڑھے لوک کججے ہوون جیڑھے ڈیکھ کے گڑدی روڑی کوں لالاں کیر کے بھجے ہوون تے او تاں نانکا ڈاڈکا بھل ویندن جیڑھے شام دے رجے ہوون او اونکوں دشمن رکھن دی کے لوڑ اے جیندے یار بے لجے ہوون سجا سجا ہتھ ڈکھوا کھٻا گھت ونڄݨا ایہو ہر دا اڄ معمول اے او جیڑھا ڈھڈ اپݨے تے ہتھ مارے اوندا کیڑھا اصل اصول اے سڄا ہتھ ݙکھوا کھٻا گھت ونڄݨا ایہو ہر دا اڄ معمول اے جیڑھا ڈھڈ اپݨے تے ہتھ مارے اوندا کیڑھا اصل اصول اے تے سکھا ݙیکھ نی سڳدا کوئی کینکوں

اے تیڈی سنگت نہ ست ڈینہہ تگی ہک توئیں بے قدرے یار پچھے پورے وسبے چ تھی گئی بھگی اور تیکوں جگ تے لاد کرائے گلشن کاظم تیکوں جگ تے لاد کرائے گلشن اسے کاݨ تاں کر ڳیئں ٹھڳی اوئے میکوں کر ڳیئں ہولا ککھاں توں شالا ݙوئی نال لا نہ لڳی۔ تیݙا عکس ٻلھا کے اکھیاں وچ ٻیٹھا وچ تنہائی دے ہساں یار توں تاں داد ݙے چنگا تیݙا عکس ٻلھا کے اکھیاں وچ ڈٹھا وچ تنہائی دے ہساں بھل ویندن درد زمانے دے اکا عز دیاں آندین چساں تے گل دل وچ گلشن نہیں رکھنی تیکو وچلی گال میں دساں اوے تیکو جڈن میں رج کے دے گھنا لے ویندین بکھاں دساں ایک نظم آخری بعد میں بس چکرے تھا اس عنوان ہے اینٹی جدہ مخمور قلندری صاحب میری کوشش ہے توجہ کرے سو نکے لا دا ویلا گلشن کیڈا مٹھا ویلا ہوندا ہے یار جنا نکے لا پیل تے گولی کھیری آئی نہ وہ میرے نال تھی گئے نکے لا دا ویلا گلشن کیڈا مٹھا ویلا ہوندا ہے جڈاں گھر دے بولڑ وچوں دانے چوری کر کے اساں تابے دار دی ہٹی تے ونج ویچ کے پیسے گندے ہاسے ݙاہ دا وݙا نو ٹھا ملدا پنج دا توشہ ترائے دے پاپے ݙو دی ٹھڈی کلفی کھا کے جون دی چھٹیاں دے وچ اساں کرموں آلے تھلے اتے چدے کھیݙاں ویندے ہاسے مہربانی نکے لا دا ویلا گلشن کیڈا مٹھا ویلا ہوندا ہے جڈاں گھر دے بولڑ وچوں دانے چوری کر کے اساں تابع دار دی ہٹی تے ونج ویج کے پیسے گھندے ہاسے۔ ڈاہ دا وڈا نوٹ ہاں ملدا۔ پنج دا توشہ ترائے دے پاپے ڈو دی ٹھڈی کلفی کھا کے۔ جون دی چھٹیاں دے وچ اساں کرموں والے تھلے اتے چدے کھیڈن ویندے ہاسے۔ چدے کھیڈن ویندے ہاسے۔ نوشی صاحب یار اساڈا ریٹیاں کر کے چدے سارے گٹ گھندا ہا۔ مار ہتھاں دا جھٹ گھندا ہا۔ سائیں توجہ کرو سو مہربانی۔ یا او سارا ریٹیاں کر کے چدھے سارے ڈٹ گھندا ہا مار ہتھاں دا جھٹ گھندا ہا انجے ہک ڈی کھیڈ ونجا کے میڈے یکے چدھے جا کے ایندا نسیے ول نہیں آیا نکے نکے بالاں کوں اج پیل تے گولی کھیڈدا ڈٹھم یاد آ گئے او وسرے وسرا ویلا جو اج وی اوندے کولوں میڈا نکا جو اج وی اوندے کولوں میڈا چٹا اینٹی چدا وڈا اوندے کولوں نکھڑ کے یارو پتہ تھو کو کیوں نہ روندا